Ers mis Rhagfyr, rydyn ni'n Esbydyrec wedi bod yn derbyn ein data tywydd o sefydliad byd enwog y Met Office. Ond beth sy'n digwydd yn y cefndir cyn i'r tywydd gyrraedd y sgrin fach yn eich ystafell fyw? Wel, dewch gyda fi

Mae'r Swyddfa Dywydd yn sefydliad byd-enwog sydd, erbyn nawr, yn casglu ac yn darparu rhagolygon tywydd a hinsawdd yn fydol. Ond mae'n siwrne ni'n dechrau tu fas. Er mwyn deall beth sy'n digwydd yn y dyfodol, mae rhaid yn gyntaf deall beth sy'n digwydd yn y presennol, ac i wneud hwn, ni'n cymryd lot o observations o amgylch y byd, a ni'n mesur glaw, pethau fel gwynt, pa mor gryf yw e, a hefyd y tymheredd. Ni'n hefyd yn defnyddio lloerennau sy'n cymryd lluniau'r wlad a mae'r gwybodaeth yma i gyd yn mynd mewn i'r supercomputer i greu y rhagolwg. Ni 'di clywed lot am yr yy supercomputers hyn felly ewn ni miwn i ga'l lwc? Ie. Felly dyma ni. Mae'n anferth! Mae'n wych, yndyw i? Ie, wel. Mae'r Un peth a gall yym 140,000 o gyfrifiaduron yn yr un stafell. Ww, wel lot. Ydy, ydy. Lot o ddata. Lot o ddata. Ni'n cadw fan 'yn fwy o'r data sy' na darnau o dywod yn y byd i gyd. Waw, ma' 'na lot. A ma'r cyfrifiadur fan 'yn yn y cyfrifiadur mwyaf yn Ewrop i gyd. Waw. Mae partneriaeth S4C a'r Swyddfa Dywydd yn mynd nôl blynyddoedd. Fydda i nôl 'da chi nes ymlaen heno. Wel, mae dros ugain mlynedd nawr ers fy' ni'n cyflwyno'r tywydd a a'r adeg ynny wedd pethe'n syml iawn o'dd wel gyda'n mwya ryw ddou dri map a ti'n gwbod y cyfan we' bobol isie gwbod o'dd 'im myn' i fo' yn sych bwrw glaw neu gwyntog. Dwi itha balch bo' fi ddim yn neud e bellach achos sai'n credu gallen i ddod ben ai a gweud y gwir ond ma'r gwybodeth mwy manwl yy chi'n gwbod ma' popeth gyda'r jet stream a'r gwasgedd uchel a'r ishel yn do' lan o Ffrainc Mae pob peth yn, yn wahanol, ond mae e'n fanwl iawn. So, ma, dyn ni wedi cyrraedd yr media briefing service room. A beth yn gwmwys chi'n ei fan hyn? Wel, fan hyn ni'n um, tîm sy'n gweithio 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn, a ni bob amser fan hyn ar galwad y ffôn achos ni'n gweithio dau shifts o 12 awr, so ni'n bob amser fan hyn yn gwybod y rhagolwg diweddaraf. A mae Cymru'n un o'r llefydd caletau i wneud rhagolygon, nag yw e? Ydy, mae'r tywydd yn challenging iawn yn Gymru achos mae'r effaith yr afordydd a effaith y tirwedd gyda'r mynyddoedd a popeth arall yn meddwl fod y tywydd yn newid trwy'r amser yn Gymru sy'n eitha ddiddorol a hwylus actually achos mae tywydd y pob amser yn newid am ardal eitha bach, mae 'na lot yn mynd ymlaen. Ond gyda'r system graffeg newydd o'r Swyddfa Dywydd, mae'n golygu fod cynulleidfa Cymru yn derbyn y tywydd Manila yn y ffordd symla posib. Mae Visual Cortex yn pecyn graffeg newydd sbon a mae S4C yn un o gwsmeriaid gyntaf i'w ddefnyddio, a chi'n gallu gwneud bob math yn nhermau'r tywydd, chi'n gallu edrych ar typhoons yn y Pacific, neu y gwres yn y Dwyrain Canol, neu edrych ar y tywydd diddorol. sydd gan Gymru. Y cam nesaf wedi'r dadansoddi yw adeiladu'r bwletin, cadw llygaid ar y wybodaeth diweddara a chadw mewn cysylltiad cyson gyda'r tîm yn Exeter. A dyna ni, taith y tywydd i gyrraedd eich cartre.